leyi nga thyiwa leswaku ri timitiyi ivi ku va na album ya hlavu the gupta leyi nga thyiwa leswaku ri cerebus munyu se ti-album letiwani vakulukumba lawani va tshembise leswaku ti ta huma hi paseka kambe va se tiyisisa kahle leswaku ri ti ta huma rini siku ra kona ha ha rindzeli ku va hi tatwa leswaku ri ti-album letiwani ti ta huma hi siku rihi se loko hi languta eka tlhelo ra xiyimbeleri hlavu the gupta eka album ya yena ya lembe leri nga hundza a tirhisana na xiyimbeleri benny mahingani the president a tlhela a tirhisana khazi na khazi ku tlhela ku va na izimavasi eka swichayachayana leswi na le ka lembe ra magidimbirhi makumembirhi mune swi nga tiyisisiwa leswaku ri vanhu lavawani va ta va va ri kona kasi eka tlhelo ra xiyimbeleri psychology mabyongo jimisi ku na dlaya nyoka ivi ku va na panyasi na vadawu eka swichayachayana kasi eka lembe leri nga hundza hi ta tsundzuka leswaku ri album ya psychology leyi thyiwe leswaku ri misila wa yingwe u yi tirhe xikan'we na xiyimbeleri Mr Post Mr Power siku liyeza ndlhuvu se eka lembe ra magidimbirhi makumembirhi mune psychology u tivisi leswaku u lava ku tiyimela hi yexe u karhele ku va a tirha ehansi ka swiyimbeleri swin'wanyana hi swi tiva kahle leswaku ri psychology u tshame a tirhisana na dr joe shirimani i va a tirhisana na Mr Post a kumeka a ri hansi ka vona se sweswiwani u tivisi leswaku u lava ku tiyimela hi yexe xana hi nga langutela ku cinca eka album ya psychology ya lembe ra magidimbirhi makumembirhi mune ke hi ku loko hi languta eka swichayachayani ka ha ri na panyas ku va na vadawu lava ku nga vona va nga tirha album ya yena eka lembe leri nga hundza hi ku ngetelela na dj gift se loko hi languteka tlhelo ra hlavu the gupta ku na izimabasa loyi va nga tirha swin'we eka lembe leri nga hundza kasi ku tlhela ku va na yena Hlavu the Gupta tanihi muhumelerisi kambe hi na ku hleketelela leswaku swi nga endleka leswaku ri Dr Joe Shirimani ku kumeka ku va vona va nga ta kumeka va master album ya Hlavu the Gupta tanihiloko se ku ri na vudyelwana kumbe xana ku ri na vuxaka lexi ndzi nga vulaka xona loko hi languta eka tlhelo ra Hlavu the Gupta ni vona ingaku u ta tirhela ku va a tlula album ya lembe leri nga hundza leyi nga fika yi chayiwa kahle swinene loko ho tsundzuka ku vi na risimu lera two leswaku ri maxaka leri a ri tiveka swinene tanihi khazi na khazi ri fiki ri tirha kahle swinene leswi swi vulaka leswaku rihlavu the gupta u fanekele a tiyisisa leswaku ri album ya yena yi hundza ya lembe leri nga hundza leswi nga n'wi vekaka ka xiyimo xa kahle kasi loko hi languta eka tlhelo ra xiyimbeleri psychology mabyongo jimis a nga ha ri ku tirhisane na xiyimbeleri mr post vanhu vo tala va kombisa leswaku ri psychology swi nga endleka swi n'wi tikela hi mhaka ya ku u ta va nga ri ku tirhisana na xiyimbeleri mr post hi mhaka ku eka album ya lembe leri nga hundza a va pfunana na hi miehleketo ka swin'wanyana se hi ku se u ta va karhi a tiyimela ri yexe van'wani va kombisa leswaku ri ku nga va na ku ya ehansi kambe hi ku ya hi yena u kombisa leswaku ri u ta swi kota ku va a hluleka paseka ya lembe ra magidimbirhi makumembirhi mune hambiloko a nga tirhi na xin'wana xiyimbeleri kumbexana a nga tirhi na mr post xana n'wina mi ri yini ke loko xiyimo xi ri tani xana psychology u ta vuya egen'wini